Thĩinĩ wa werũ wa Utah, nĩ kũrĩ ngurunga ĩmwe kwarĩtwa Nati Pati. Ĩno nĩ mĩtaro na tũthima tũkĩranĩtie rungu rwa thĩ tũrĩa tũgucagĩrĩria andũ arĩa mendete gũthiĩ kũrũra ngurunga-inĩ. No kũrĩ mweri wa Kanyua-hũngũ mwaka wa ngiri igĩrĩ na kenda, ngurunga ya Nati Pati nĩ yatuĩkire ya kũgĩa ngumo nene rĩrĩa yatuĩkire mbĩrĩra ya tene na tene. ya John Edward Jones. John Edward Jones arĩ mwanake wa mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtandatũ wendete gwetha, kũmenya na gũthuthuria maũndũ ma gwĩkenia merũ. Wendi wake ũmwe ũrĩ kũũrũra ngurunga-inĩ kuuma arĩ mũnini. Kũrĩ mũthenya wa Kanyua-hũngũ mĩrongo ĩrĩ na inya mwaka wa ngiri igĩrĩ na kenda, John nĩ aambĩrĩirie rũgendo rwarĩ rwa gũcanjamũra mũno rwa gũcuka ngurunga-inĩ ya Nati Pati Cave. Arĩ hamwe na mũrũ wa nyina, arata, na andũ angĩ arĩa maathiĩte gũthiũrũrũka ngurunga-inĩ, John nĩ aaingĩrire thĩinĩ wa Nati Pati Cave. arĩ na kĩyo gĩa kũmenya hitho cia ngurunga ĩno. No ndaamenyaga atĩ rũgendo rũu rũngĩarĩ ũgwati mũnene mũno harĩ maica make. O ũrĩa John aathire na mbere gũikũrũka ngurunga-inĩ ĩyo, nĩ eendire gũcaria njĩra ĩrĩa ĩtagwo Birth Canal, ũrĩa nĩ mũtaro mũnini mũno o na gũkorũo nĩ ũgerekaga rĩrĩa weara ta nyoka amu nĩ ũrĩ handũ ha kũgarũrũkĩra wakinyaga. gũkinya mũthia-inĩ waguo. Icaria-inĩ rĩrĩ nĩho John aahĩngĩcĩkire na akĩingĩra mũtaro-inĩ ũrĩa ũtaarĩ guo, ũrĩa wamũtwarire gĩcunjĩ-inĩ kĩa ngurunga gĩtaamenyekete wega hakuhĩ na gĩcunjĩ kĩa Edspush. Aakinya mũico aakorire aturuma mahiga kũrĩa aakĩambĩrĩirie gũcaria njĩra ĩngĩ ya kuuma. Nĩ oonire kĩhingo kĩnene mwena ũcio ũngĩ Kĩrĩa aingĩrire thĩinĩ mũtwe mbere etĩkĩtie rĩu nĩrĩo rĩarĩ igarũrũka. No handũ wa ũguo agĩĩkora ainamanĩte ahatĩte mũtaro-inĩ ũtaarĩ na riumĩro. O na gũtuĩka John nĩ aageragia ũrĩa wothe angĩahotire nĩguo acoke na thutha, nĩ eekorire akĩingĩra kĩharũrũka-inĩ kĩnyihĩte na akĩremwo biũ nĩ kũhĩtũka. kũgarũrũka. Ũhoro wĩgiĩ gũkwama kwa John nĩ kwahunjire na ihenya, na andũ arĩa marĩ na ũmenyeru wa kũhonokia arĩa makwamĩte ngurunga-inĩ, arĩa marutaga wĩra wa gũteithĩrĩria arĩa marĩ ũgwati-inĩ, nĩ meekinyirie gĩcigo-inĩ kĩu gũteithĩrĩria. O na kũrĩ ũguo, o ũrĩa mathaa maathiaga na mbere, noguo maũndũ maathiaga. mathiaga mathũkĩte. O na kũrĩ na kĩyo kĩnene gĩa kũmũkwamũra, ahonokia acio nĩ maacemanirie na moritũ maingĩ mũno. O ũrĩa mahinda maathiaga na mbere, noguo ũgwati waingĩhaga. Ũndũ wa kĩeha nĩ atĩ thutha wa gũikara ihinda rĩa makĩria ma mathaa mĩrongo ĩrĩ na inyanya thĩinĩ wa ngurunga ya Nati Pati, John Edward Jones nĩ orirũo nĩ maica make. Gĩkuũ gĩake gĩkĩmakia mũno andũ arĩa mathiaga kũrũra ngurunga-inĩ. Ahonokania nĩ moigire atĩ no ũkorũo ũrĩ ũgwati mũno kũgeria gũkinyĩra mwĩrĩ wa Jones. Na nĩ ũndũ wa ũguo, mwene mũgũnda ũcio na famĩlĩ ya Jones nĩ maiguithanirie atĩ ngurunga ĩyo ĩhingwo kaimana. Ũiguithanio ũyũ ũgĩcũngĩrĩria ngurunga ĩno gũtuthũrũo na nduthũki nĩguo ĩrike na gũkunĩka mwĩrĩ wayo. mũciĩ wa Jones. Kĩingĩrĩro nakĩo gĩgĩkorogerwo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkaingĩra ngurunga-inĩ ĩyo. Nati Pati nĩ kĩonereria kĩega kĩa mogwati marĩa makoragwo harĩ gũthiĩ kũrũra ngurunga-inĩ. O na kũrĩ ũguo, nĩ njiguaga ũhoro wa ngurunga cia njangiri kũrĩa Nasu, Rose Gate, kwa ngumo nene Rwĩthigitĩ. Nĩ njiguaga nĩ cia gũcanjamũra mũno. Na hihi ũngĩkĩigua ta ũkwenda kũigua ũrĩa Jones aiguaga agĩkuruma ngurunga-inĩ, no ũingĩre mũtaro-inĩ ũrĩa wĩ hakuhĩ nawe. Na wakĩũrũo nĩ maica maku gũkũ wĩrore tills, nĩ tũkagana rũgano rwaku na ũbacĩrĩri amu gũkũ ng'ano cia ma nĩ cia kũmakania gũkĩra cia gwĩtungĩra. Ngina hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, wĩrore.